An ech begréissen Iech hei bäi der véierter Episode vu Supermarekadio. Haut Kann et Salté ginn? Well mer kënnen méi 50 Kubic Esch bréngen, mer mussen op 100 Kubic op mannst goe fir dee véierte Kapp fräizeschalten a fräi ze spillen. Mir spille mam klengen Toudi, schaffen dat klappt jo da mol an dat ass de Special Kapp dee mer elo hei starten an déi Map heescht. Dann wéi folgt, nämlech Donut Plains Nummer 3. Kucken mol wéi Paul an d'Kubik ass hei schloen an ech si mol gespaant wéi den Niveau sech elo hei sou entwéckelt. Ech wäert och während dësem Freck, also wann ech dem Peach elo schonn nokucken an en Donkelfriséier sinn, ech sinn ech d'Gefill ech fueren a 50 Kubik an déi aner fueren 100 Kubik, mee soit, also ech wäert nach e bëssen haut iwwert d'Theme schwätzen. Mir sinn am vierten a leschte Kapp, vläit kënnt nach eng Kéier e Bettelkapp eraus an ech putt schonn Iech si hei déck ze Zwaggels no vir ze kommen, gell? Ech weess net, ob ech d'Coins ze man hunn, op jiddwerfalls, ech weess net, wat der Peach Donken de Mare gëschter gefriess hunn, mee jo, ech si grad e bësse baff, datt et hei esou geet. Also, den op Plaz 3, jo, de Bowser Pit mécht och einfach ewech. Dat do gëtt ganz witzeg. Also ech konzentréiere mech elo e bëssen hei op den In-Game an ech hoffe mol, dat ech iwwert d'Thema ka schwätzen, wat mer um Häerz läit, firwat ech och de Projet gemeet hunn. Dat do gesäit grad e bëssen erbäermlech aus, hei op der sechster, siwenter Positioun ze hänken, als quasi dräifachen oder zweefachen MKU-Divi-Winner an Extra aktuell am Eck hat Hörspiler, well dat soss keen am Land spillt, hu mer hei Struggles. Also den de Sprong vun 100 op 50, also vu 50 op 100 Kubik ass zimlech toxesch am Sënn vu mir bleiwe bei 50 Kubik hunn ech d'Gefill an déi aner hunn einfach 100 Kubik oder esou 150 Kubik, well dat piitscht a fir dat dat hackt. Also do si mer eis jo eens, dat ass scho gläich fäerdeg, dat iwwerholt mech jo hoffentlech hei dann net. An dee schäiss Maulef hei deen. Haaptsaach ech wollt meng Matchrace fir de Maulef mol lass zënn. Dajee Monty. Okay mir fuere bis an d'Zil mam Maulef, och net schlecht. Bon final lap also dat do gëtt dann näischt, dat gëtt de genéischte Game over, dann jo maache mer dat ganz laang hei gläich. Jo mir falen och an d'Waasser, dat ass souwisou geschoss, da kanns de och eng Kéiertech mol erëm dusche goen hei am Spill. Och interessant ze gesinn dat d'Maulefen am Waasser kënne Prangen. Da kréie mer emol enke dee Boost hin, nodeems mer e Restart hunn. Jo, da gi mer néischt vun hannen, ass och eppes Cooles. Jo, dat hunn ech net sou geplangt fir dëse Projet. Da maache mer dat Ganzt nach eng Kéier, mee ech sinn net optimistesch, wéi war elo, ni Top 4 do eleng ze kommen. Puff mech et dann an a probéieren et eng zweet Kéier an ech schneiden dat hei och einfach drun. Ech malen et emmer riicht an ech hu virdru schonn eng hallef Stonn probéiert 50 Kubik mech waarm ze fueren. Probéiere mer et nach eng Kéier, Download Planes Nummer 3. Déi zweit de Klappe an Action ginn ech da mol einfach soen. Also déi do leet mir dat Peach dat huet dach Dauerschooss derfir. Also mir hunn mir hunn nach extra ee Kapp mat dem gefuer an elo fiert et eis heusou fort. Ass wierklech eng Frechheet. An ech bon ech natierlech ech fueren net sou gutt mee trotzdem déi aner si vill méi séier wéi ech. An déi kënnen dat och einfach déi hunn net schonn 1000 Coins déi hunn dat déi jo eleng gespuert. Ok ech gi Pokémon Kaarten aus, dofir hunn ech vläit lo keng Coins, mee trotzdeem iergendeppes ass hei lusch. Kuck der dee Koopa do, wéi se do gerupst huet, kanns du kengem zielen, éierlech. Sei huet do de Weltmeeschter kascht, also ech sinn och World Cup Matcher gefuer an der Zäit, et ass zwar scho e puer Joer hier wou ech am World Cup och aktiv dobäi war, vläicht hunn ech jo nach mat kommentéiert, mee hallo, dat hei si awer Bots. Ech si ja net hei bei enger Weltmeeschterschaft schonn an ech sinn am 100 Kubik hei ronderëm fueren. Mä bon, dann da plënnst mol mam d'Waasser. Dat ass zwar elo e Fuerfeeler geweecht, mee kuckt einfach. Also wow. Mä bon, elo hunn ech eng Kéier Speedmodus an jo. Mir bleiwen hei am hanneg, am hënneschte Mëttel, also am hënneschte Feld, soen ech mol. Dat ass emol net d'Mëttelfeld, wat mer hei spillen. Dat kéint emol elo vläicht e bëssen do kommen, mee Mëttelfeld ass do, wou de Mario an de Yoshi ronderëm hupsen an do ass och e groussen Ecart. Also ja, ech si e bësse baff, datt dat hei elo esou esou ee Modi huet. Kucken hei nach an duerch, an hu mer an de Maulef hei zu Chairs eng Red Shell an se geet duerch de Maulef, dat ass herrlech placed hei. Ëm Gottes wëllen. Final Lap. Dat do gëtt erëm näischt. Menger Meenung no gëtt dat do wierklech näischt. Kucke mer mol hei nach, wat mer kënne maachen. Mee jo, d'Pige ass scho erëm am Zil. Mir si mol knapps an der Hallschent vun der Läpp. Den Donkey Shop, bon, Short Cut kann een do och net. Charel hat gemengt, et wär vläicht e Lächelche fir eng Positioun ze maachen, dann ass dat do och erëm gelaf. An da probéiere mer et an eng drëtte Kéier. Mer sinn erëm Ranked Out an d'Motivatioun geet ferm an de Keller. Ronn also Donut Plains Nummer 3. Déi Vedetë klappe soen ech da mol schonn an Action, wéi dat géif an engem Film sou Launcher giff produzéieren. Mee dat hei ass grad en Drama wat ech produzéieren, en trauregen Drama. Fir mech ass et grad en Horrorfilm. A fir iech wahrscheinlech. Dir sëtzt mat Popcorn do an dir laacht. Well ech soen emol esou, ech si jo awer een aus dem Land, dee dat hei och schonn iwwer sie. Mëttlerweil ginn et jo scho bal 16 Joer, wou ech dee Kabels hei spillen a matmaachen. An ech maachen d'Switchel aus. Geet mer, dat ass mer ze blöd. Dat do maachen ech aneschters. Sou an emem dat aneschters, nodeems ech de Salt e bëssen am rof krut hunn, e puer Deeg oder souguer Wochen net méi gespillt hunn, hunn ech elo e bëssen duerch Youtube gekuckt, ass et ass wierklech en toxeschen Iwwerfluss, ech weisen iech eben elo hei e Playthrough vu Youtube, Ech wëll eben d'Zäit notzen, Iech eng Kéier d'Profien ze weisen an deenen och e Part ze widme wëll mir. D'Perle huet eng Geschicht och mat Super Mare Kart, déi geet wierklech op Mail vun 2014 zréck. Also wierklech e Kéier Warnung, ech fueren hei net, hei fuere Profis. A kuckt Iech einfach u wat déi fir Shortcutten huet, dat ass Wahnsinn. Also. Well et gëtt och nach ëmmer hautzedags eng super Meerkat Community an hei gëtt et big Shoutouts un den Sammy Zetin, ech weisen iech och Maile vun 2014 deen e wierklech och eis hei geschriwwen huet an a Lëtzebuerg goufen et menger Meenung esou nach net allzevill Spiller déi super Meerkat probéiert hunn mee mir haten een an der Ekipp dat war och ee vun de Matgrënner dat war den Genies alias de Fränk deen huet wierklech Spill an enger hallwer Stonn duerchgespillt gehat wat Time Trial ugeet. An ech weisen iech och hei déi ganz Geschicht mat de Kolleegen, vu wéi déi hei fueren, an déi ganz Geschicht mat enger ganzer Community an den drunner stécht. Mee et ass wierklech faszinant. Also big Shoutouts un de Sammy Setin hei. Heen nennt sech och wierklech, wann ech hei déi Mail an eng Kéier ophullen, heen ass den Director of Supermarket Cup Time Trial World Rankings. Also esou eng ganz seriö Source dat Ganzt. An déi sichen och haut nach ëmmer no neie Spiller. A mir hunn natierlech hei am Land e puer Leit, déi Timetoy wierklech absurd missbraucht hunn, am Sënn vun, dat se och mat Taser an esou alles gefueren. An hei sinn awer Leit, déi probéieren, dat seriö ze maachen. An esou leeft dat och, dat Ganzt. Sou, Dir gesitt och déi Mailen hei, an wierklech och de Fränk, déi Zäit wat se wierklech e béischt am Punkt vun déi Zäite gefuert sinn. Ech kann Iech och dräi aner weisen, dat war deemools nach en TL Thunder, Iwwregens, mer maachen elo grad Tacuba Beach Nummer zwee. Elo gesitt Der mol eng Kéier déi Streck, déi ech och selwer ni wäert selwer kënne fueren an selwer kënne gesinn. Cuba Beach Nummer zwee, och eng ganz schéi Streck an och einfach esou schéi Backgroundmusek, déi ech gären hunn. An hei gesitt Der och einfach, wéi freaky den Toad do ënnerwee ass. Also et ass schonn faszinant. An Dir laacht elo vläit, dat spillt elo schonn iwwert 30 Joer hier, mee et ginn nach ëmmer Locals gemeet am Ausland. Hei am Land natierlech net. Dir wësst jo wéi d'Hai am Land ass punkto esou Gaming Events, dat ass zimlech mau a wann da muss vläit eng Kéier de Luxexpert bis zu jo Kawaii Modus alt just ass, nämlech Cosplay dee just da dominéiert an d'Gameren déi bleiwe schéi brav doheem well se sech dat net wëllen undinn. Esou vill dozou. Mir gesinn och hei wierklech och datt en dee Shortcut huet, datt einfach Frames gi perfekt overall, soen ech mol, hei op Cuba Beach Nummer 2. Mee wéi geschwat, Time Trial ugeet, déi Community leeft nach ëmmer, well ëmmer e klengen Hänkhank hir an oder sollt sech ënnerbrach ginn. An et ass och eben de Punkt, wann s de dat do wëlls gutt spillen, lo do huet Nintendo dat wierklech sou, déi déi Speicherdénger, déi Speicheroptiounen, déi muss een hei quasi notze fir dat do on point hinzekréien. Also, wat der och eng Kéier gesinn hat, benotzt mat Fiederen an eng Shortcut da, sou mat engem Stär an alles. Dass genial wéi déi fueren. Dat si Leit déi si mat dem Spill grouss ginn. Leider Gottes sinn ech net mat dem Spill grouss ginn an ech muss eben kucken dat ech bëssen dat ganzt hei iergendwéi an engem Let's Show Format presentéieren an ech soen einfach dat hei, wann et ee Lëtzebuerger sollt ginn deen dat Spill sou seriö ka spillen, mellt dech wannechrichst bei eis, mir hunn eng E-Mails Adress, schreif eis an op de Kommentarer. An da weis d'eis dat eng eng Kéier. Mer kucken och vu dass du Kontakt kriss mat där offizieller Website, dat et déi dat do Lëtzebuerg och besser vertrueden ass. Ech schumme mech net ze soen fir dat ech kee gudde Supermarkkaartspiller sinn, zemools d'Site Ghost Volley 3 gesi mer och wéi frame perfect dat ganzt hei ofleeft vun de Profispiller déi mer do gesinn. Also et ass wierklech, ech zéi mäin Hutt an ech bleiwen dobäi, Supermarkkaart ass engt. Wahrscheinlech dat dat schwéierst Spill an der ganzer Mario Kart Geschicht. Ähm, ech stelle mir wirklich grad vir, wat wär gewiescht, wann den Niveau sou héich bliwwe wier. Äh, to be honest, Mario Kart 8 Deluxe oder och Mario Kart Tour, den Niveau ass zimmlech schlow mëttlerweil ginn. Äh, et ass bal kannerfrëndlech mëttlerweil alles gemeet. Muss de och maachen, wann s de wëlls Spiller verkafen, mee op jiddwer Fall dat hei ass ganz grousse Kino. An et ginn och all Joer esou Championships organiséiert. Natierlech elo wärend der Covid-Pandemie gouf et déi net. Bësse schued natierlech, mee do verlinken ech iech och eng Kéier Video an der Videobeschreiwung, wou déi dann zesumme fueren, wou dann ëmmer de Weltmeeschter vun all Joer gekréint gëtt. Also si ginn dann op Locals sech alleguer treffen. Dat ass wierklech eng Community, déi dann zesummenhält. Dat ass eppes Schéines ze gesinn hei am Land. Ass dat ëmmer e bëssen casual gehal an mir hunn och leider Gottes, ech hunn och net déi Zäit fir nach komplett de Feel ze spillen, ass eben, du sichs der Beruff an alles aus an du méchs däi Liewen, wëll de Gaming hei am Land elo net esou gefërdert ginn ass all déi Joer. Vläit kënnt eng kleng Generatioun no eis, déi déi Chance huet, hiren Dram am Gaming ze erliewen, mee mir bleiwen hei mat der Realitéit op de Féiss, mer sinn net gutt an deem Spill an all Leit, déi an deem Spill eppes sinn, mäi Respekt hutt der. An voilà, wéi gesot, och d'Big Shoutouts deemools un den Fiza, un de Fander an den Genies, wéi en eng waren, den Fränk, de John an den Daryl. An mir sinn hei op Vanilla Lake Nummer 2 an do mierkt och erëm wéi frame perfect heen do déi Katz einfach hëlt wat ech iech hei presentéieren. Ech verlinken de Youtuber och natierlech, wou ech dee Video do mer erof kopéiert hunn. Leider Gottes, also wann ech eng Kéier dat do hikréien, dann da ginn ech eng Kéier eppes an der Frittebud aus an ech soen och dat do am Geck. Bon net am Geck, mee ech mengen vollkomm leescht, also wann et ee Lëtzebuerger gëtt deen dat do esou perfekt ka spillen, da soll sech roueg bei eis mellen, dee gëtt esou eppes un Credits, dee gëtt esou eppes vu presentéiert de Leit an dee kritt och eng kleng Surprise vu mir, do looss ech mer nach eng afalen. Mee ech sinn e bësse realistesch, also et géif mech ferm wonneren, wann do ee Lëtzebuerger enke géif optauchen, dee esou gutt ass an deem Spill, deen et do jorelaang spillt. Op esou engem héijen Niveau wéi dat do, wat mer hei grad nokucken, einfach esou perfekt déi Shortcuts, e fir d'Kase gëllen op der Map, e fiert einfach ronderëm am Krees iwwert d'Waasser, nëmme pixelméisseg um Äis. Net, et ass esou krass Shortcuts, et ass wierklech, et ass faszinant. Et ass schued, dat sou Spiller net méi hautzedaags déi gewësse Kredibilitéit hunn. Mee ech hunn eeben de Projet hei gemaach, fir eng Kéier déi Mario Kart Community vu Super Mario Kart ze presentéieren. Elo kënnt dann déi schéinste Streck vum Spill, nämlech Rainbow Road. Also nach eng Kéier, den Site ass maricardplayers.com/smk, ech verlinken et och eng Kéier hei an de Video. An och elo hei gëtt et e Wow-Moment, well et ass einfach der Schoss mëll wéi déi do fueren. Do muss ee perfect frames alles hunn an et ass genial wéi déi dat maachen. Also et ass faszinant, et ass eng. Eng Konscht fir sech. Et ass och sou eppes vu Kënnen, wat déi hei hunn an deene ganzen Deeler. Also wierklech mäin Hutt, mäi Respekt hutt Der. A wann ech eng Kéier Lëtzebuergesch sollt gesinn an et do sollt hikréien op deen do Modus, mäi Respekt huet en och. Mee ech fäerte ganz, déi mannst hei am Land hunn déi Nerven, well dat do ass jorelaangt Training, déi dat do maachen, fir dat do hinzekréien. Et ass Wahnsinn. An ech soen och elo deelweis erëm net méi vill, well ech genéiss dat elo einfach. Fir einfach d'Rainbow Road, iwwregens déi eenzeg Streck, déi keen, keng Nummer huet, dat heescht gouf déi Zäit just eng Only Rainbow Road Streck. Mir wëssen et mëttlerweil, et sinn der méi nokomm, mee dofir de Post geschwënn eng Kopp, wat de geschwënn eng Kéier mécht. Als gëtt elo komplett Chasmël gläich. Wat den doe lo rappt, kuckt iech dat do einfach un. Da geet e sou do de Shortcut huelen an dann ass déi lescht Klapp fäerdeg. Also ech sinn, ech si faszinéiert. An dat war et dann quasi hei vum Projet. Also ech gi soen, de Projet hält dann hei op, wann ech nach Motivatioun hunn. Da kënnt eng Kéier ee ganze Part fir de. Battle-Modus, mee Battle-Modus ass eppes, dat ass net elo all ze gutt. Hei gesitt mer de klengen Toni mat der Schampesfläsch dann an da kommen elo nach d'Credits, déi ech och wäert gläich hannendru schneiden. Also et geet och do ëm 150 Kubik. Da gëtt dann e gëllene Mario als Pokal an aus der Schampesfläsch kënnt dann kee Waasser eraus, mee eng Planz fir erop ze klammen. A liest den Text duerch, Excellent driver, you are a Super Mario Kart expert. Dat si mer leider net an da kommen hei elo d'Credits fir iech. Jo, an da komme mer och zu de Credits hei, wéi ech et ugeschwat hunn. Also och e Fazit da vu mir. Sou maach et! Ech mengen, et ass krank, et ass sick, wéi dat deemools programméiert ginn ass. All Respekt un déi Leit. Dir gesitt och déi Nimm hei, déi Legenden, déi dat programméiert hunn, déi den Ufank vun der Maach-et-Geschicht Gebildet hunn. Also wierklech e ganz schéint Spill. Natierlech kritt een d'Aarmwéi wann een dat kuckt, mee fréier war dat eebe sou, virun 30 Joer wou esou e Spill erauskomm ass. Also ech feieren d'Spill, ech hunn et wierklech gär gemee et elo hei fir um Youtube Channel iech eng Kéier ze presentéieren. Et deet mer och leed wann ech do wierklech déi lescht Cups nemme esou séier gemeet krut hunn an och hu misse Videomaterial vun anere Leit do misse bësse kopéieren aus dem gudde Youtube World, mee et ass einfach net einfach an. Et ass wierklech e gutt Spill. Ech mengen all Mënsch soll eng Kéier dat Spill wéinst bësse mat de Kollege gespillt hunn. Et muss net gutt dra sinn, mä einfach e bëssen déi Feelings feiere vu fréier. Net vill hat een do deemools, just 8 Charakteren, keng DLCs a wierklech frame perfect Gerenz, also Gerenz an alles. Ech soen iech Merci, datt der de klenge Let Show hei, soen ech mol, e bësse matgemeet hunn, suivéiert hutt. An jo ech giff dann am Februar ufänken mat Mercatur ze let's playen. Dir gesitt et hei, thank you, ech soen iech merci an dann ass bis den nächste Projet hei um TL Youtube Channel vum TL BenDK an da soen ech hei wéi gesot merci, se sprangen eng Kéier all d'Charakteren, dat sinn epesch Credits, an da ass et bis nächst Kéier, ciao ciao.